Iert mer iwwerhaapt zum Fong vun der Saach kommen, muss een awer ëmmerhin eng Saach kloer stellen, Mir schwätzen hei net iwwer Krimineller, mir schwätzen och net iwwer Delinquenten. Mir schwätzen iwwer Leit, déi zwar an enger Situatioun sinn, déi juristesch an, oder administrativ kann delikat sinn, mee si hu kengem hei am Land eppes ugedoen. Ech mengen, datt et wichteg ass, dat kloerzestellen, fir sech gutt an d'Haut vun deene Leit ze versetzen, eng Situatioun, wou vläicht jidderee vun eis och nach eng Kéier kéint geroden. Misär ass ëmmer eppes Abstraktes, bis ee selwer betraff ass. Et ass mer elo grad agefall, virun e puer Joren ass e Film gelaf am Utopia op enger Soirée, e senegalesesche Film, En Antizipatiounsfilm, deen an enger noer Zukunft ofspillt, wou Europa veraarmt ass, dofir ass et keng Science Fiction, mee Antizipatioun, a wou immens vill Europäer mussen an Afrika flüchten, an der Tëschenzäit ass Afrika e räiche Kontinent, a se gi sou behandelt, esou no eisen Critèren wéi mir haut déi Leit behandelen an et geet engem e bëssen ënnert d'Haut, well komescherweis wann een dann dat gesäit mat wéi wéi ëmgaange gëtt mat Leit vun eisem Kontinent, da kann een dat vläit nach besser verstoen wéi dat ofleeft. E ganz interessantene Film, ech hu leider den Numm vergiess. Mee ech mengen, esou Saachen dierf et een ni vergiessen. Dat heescht, mir wäerten elo iwwer Leit schwätzen, déi versichen, hiert Liewen nei unzefänken oder wéinstens weiderzeféieren, an déi duerno mat Aspäre konfrontéiert sinn, mat elektronesche Braceleten konfrontéiert ginn, mat Interrogatoiren. mat medezineschen Inspektiounen, mat Fouilles corporellen, heiansdo dann eeben och mat Zréckféieren an e Land, wou se verloosse wollten, aus gudde Grënn. Well wann ee bereet ass, de ganze Parcours du combattant matzemaachen an och déi Humiliatiounen matzemaachen, dann huet een ëmmer gutt Grënn, fir e Land ze verloossen. Et ass wichteg, déi Realitéit z'ënnersträichen, well d'Tendenz an Europa, Souwuel op EU-Niveau wéi och um Niveau vun de Memberstaaten ass déi fir den Demandeur d'asile prioritär als eng suspekt Persoun ze betruechten. Awer elo erëm zréck zum Projet de loi. Et ginn hei zu Lëtzebuerg Leit, déi den Terrain kennen, déi all Dag mat Flüchtlingen ze dinn hunn an déi sech ënnert anerem dann och an dem Collectif Réfugiés regroupéiert hunn. Déi sinn och, wéi dat virdru gesot gouf, vun der Kommissioun empfaange ginn, fir Échange de vues'en ze hunn. Si hunn och fundéiert Avis'en ofginn, déi och dann oft vum Statsrot gedeelt goufen oder vun der Commission consultative des droits de l'homme oder och nach vun der Commission nationale de la protection des données. Si hunn natierlech ausdrécklech begréisst, datt si déi Méiglechkeet haten, matzeschwätzen, wat u sech jo och eng Selbstverständlechkeet misst sinn. A si hunn, wéi gesot, eng ganz Rei vu Recommandatiounen ofginn. Et muss een awer feststellen, datt u sech quasi keng Recommandatioun ugeholl ginn ass. An ech mengen och net, obwuel se sech vläit gefreet hunn, kënnen matzeschwätzen, ech mengen net, datt se very amused sinn, fir am Regierungsjargon ze schwätzen, iwwert d'Resultat vum Projet de loi. Et goufen heiansdo komesch Argumenter an den Diskussiounen avancéiert. E Beispill war, an et ass mir nach ëmmer net kloer, et ass vläicht en Detail, mä et seet eppes aus, dat ass, souwuel de Statsrot wéi och de Collectif Réfugié hu virgeschloen, datt en, zum Beispill dee Saz am Artikel 11, dee seet, datt en Demandeur d'Recht huet, à ses frais en Affekot ze consultéieren, wat seng Demande de protection internationale ugeet. Si hu virgeschloen, dat erauszehuelen. Et ginn awer Artikelen. Anerer, déi natierlech präziséieren, datt den Demandeur dës Hëllef am Kader vun der Assistance judiciaire souwisou, datt dat Recht him zousteet. D'Regierung huet awer wollt iergendwéi dee Passus partout net änneren, a well se argumentéiert huet, dat wier u sech jo nach e Recht derbäi, wat den Demandeur giff kréien nieft der Assistance judiciaire. Dat ass awer eng komesch Logik, well. Och ouni dës Prezisioun ass dat weiderhin e Recht vun engem Demandeur. An ech mengen, do ass de Problem eben deen, datt mer e Flou schafen an enger scho relativ komplexer Matière. An ech verstinn einfach net, firwat muss e Recht preziséiert ginn, wat et souwisou gëtt, obwuel, a wat dozou och souguer nach kéint dozou féieren, datt u sech dat Recht verwässert kéint ginn. Zemools wann ee weess, datt d'Assistance judiciaire net honnertprozenteg jo och normalerweis zougestane gëtt, well dat muss jo och nach aviséiert ginn. Bon, et hunn och souwisou vill Leit an der Kommissioun dat komesch fonnt. Trotzdem ass et dran. Komescherweis awer duerno, wann de Statsrot awer freet, datt d'Gesetz festschreift, datt d'Iwwersetzung vu Dokumenter rembourséiert solle ginn, do verweist d'Regierung op d'Assistante judiciaire a mengt, et wier net néideg, et dranzeschreiwen. Wa mer scho bei der Assistance judiciaire sinn, D'Aide judiciaire gëllt jo och fir den Appel an och fir de Recours bei engem Placement en rétention. De Problem ass deen, datt d'Aide kann ofgeleent ginn, wann de Recours keng Perspective de succès tangible huet. Dat géif dann zum Beispill dann och de Bâtonnier decidéieren. Dës Affären, wéi mer wëssen, si fir Affekoten oft mat vill Aarbecht verbonnen, awer och mat enger äusserst oder relativ moderater finanzieller Entlaaschtung. An do wäert schonn deen een oder deen anere sech mol zweemol iwwerleeën, wéi vill Energie hien an esou enger Demande de recours wäert investéieren. A souwisou verstéisst och dës Dispositioun géint Dispositiounen vum Europäesche Mënschegeriichtshaff. Eng änlech komesch Argumentatioun gouf och benotzt bei der Retentioun. also dem Fräisenzuch vu Mineuren, eppes wat och géint d'UN-Konventioun fir Kannerrechter verstéisst. D'Regierung besteet mordicus dorobber, datt d'Rétention bäibehale gëtt an argumentéiert, wéi dat zwar och gesot ginn ass, mee a mengen Aen fadenscheineg, datt een ënnert deser Rétention natierlech net onbedéngt de Centre de rétention versteet, mee och zum Beispill eng Assignation à domicile oder e Foyer. Weiderhin wëllt d'Regierung drun halen, am Fall wou an nächster Zäit awer och vläit en Centre de rétention fir Mineure kéint geschafe ginn. Ech wollt awer och nach ënnersträichen, datt schlussendlech d'Gesetz et nach ëmmer erlaabt, datt e Mënsch bis 12 Joer jo kann a Retentioun gesat ginn. An och niewebäi gesot, wat d'Kautioun ubelaangt, do gouf och scho kritiséiert, datt se maximal 5.000 Euro kann Betruede kann hunn, obwuel aner Länner op 500 Euro sinn an aner Länner och aner Systemer hunn. Dëse Projet, dee kritiséiert och d'Droits de la défense, datt déi kéinte fir den Demandeur geschwächt ginn. Engersäits gëtt ënnerstrach, datt de Minister d'Rechter vun der Défense muss garantéieren, also datt den Affekot all Informatiounen soll matgedeelt kréien, a duerno gëtt alles verwässert andeems geschwat gëtt vun Exceptiounen, wann et ëm d'Sécurité nationale geet oder wann d'Informatiounen préjudiciabel wieren fir d'Enquête iwwert d'Demande. Schwéier ass och nozevollzéien, wat de Projet de loi mengt, wann e seet, datt een Demandeur eng Autorisation de séjour kritt, wann en hei zanter véier Joer scolariséiert ass oder, méi genau, wéi et esou schéin heescht, lorsqu'il a suivi de façon continue une scolarité avec succès. Dat wier en Integratiounsfacteur. Wat heescht dat eng Scolarité à succès iwwerhaapt? Heescht dat, also ech kenne vill Leit, an ech war och an deem Fall, datt wann een e puer Datzen huet heiansdo, da wier een u sech schlecht integréiert. Ech weess net wat dat heescht, dat ass Knätschgummi. An ech weess net wat den Zesummenhang mat enger Integratioun ze dinn huet. An souwisou iwwer Integratioun misst een och eng Kéier diskutéieren, wat een dorënner versteet. Ech wéilt awer och nach op d'Notioun vum Pays d'origine sûr schwätzen. Dat ass natierlech eng Prerogativ vun de Memberstaaten, mee et gëtt jo elo eng Lëscht ausgeschafft op EU-Niveau. Mir wëssen natierlech, datt dat e Filter ass, datt dat net déi absolut Konditioun ass fir eng Procédure accélérée ass. Mee natierlech hänkt et dovun erof, wéi de Raster vun deem Filter ausgesäit. An ech kann Iech soen, an der Realitéit kann dat ganz aneschters ausgesinn. Virun eelef, zwielef Joer hate mir eng Kéier dee Fall, Hei vun enger Famill, déi russophon war, déi vun der Krim koum, deemools war d'Krim nach russesch, an déi Famill, déi ass drangsaléiert ginn, bon, si ass et jo, dat war ukrainesch, pardon, wat e Lapsus, wat e Lapsus, wat e Lapsus, an d'Ukrain ass e Pays d'origine sûre, déi Famill ass awer drangsaléiert gi vu tatareschen Organisatiounen, déi Haiser verbrannt hunn, an esou weider. An wann déi russesch Famill, russophon Famill, net déi richteg Hëllef krut hätt vu gewësse Leit, déi mat onkonventionelle Methoden hu misse schaffen, da wier se erëm zréck geschéckt ginn op d'Krim. An ech kann Iech soen, déi waren terroriséiert. Glécklecherweis ass dat gaang. Dat heescht, den arbitraire, an der Realitéit kann een e Gesetz hunn, mee an der Realitéit kann den arbitraire administratif eng ganz aner Roll spillen a wierklech ganz Problemer, ganz grouss Problemer schafen. An et muss ee sech och Suerge maachen, wa weiderhin d'Tierkei sollt, ech weess, datt den Här Ausseminister dat keng ganz gutt Idee fënnt, zu Recht, mee wann d'Tierkei och kéint als Pays d'origine sûr ugesi ginn, wa mer wëssen, wéi d'Situatioun sech esou dramatesch degradéiert ënnert dem Här Erdogan. Dofir mengen ech, datt souwisou déi Notioun vum séchere Staat, déi muss einfach fale gelooss fale gelooss ginn, dass de Problem en général mat deem Projet, datt selbstverständlech e puer Avancéen do sinn, ech kann net drop agoen, ech si schonn bal um Enn vu menger Riedezäit ukomm, mee datt, jo, mee datt, mee datt de Problem ass, datt och vill Réckschrëtt domadder gekoppelt ginn. An ech mengen, ech muss elo e puer Saachen iwwersprangen. An ech mengen, dat ass de ganze Problem vun dëser Gesetzgebung. Mir wiere frou gewiescht, Här President, wa mer dëse Projet de loi hätte kéinte matdroen. Mir kënnen dat net, well mer summa summarum mat dësem Projet datt mer mengen, datt dee Projet a Wierklechkeet kee Fortschrëtt duerstellt an u sech a Wierklechkeet d'EU-Doktrin vun enger äusserst restriktiver a suspekter Approche ausgeet. A mir hunn dat jo och esou iwwerholl. Natierlech kann ee soen, den Haut Commissariat aux réfugiés, dee ganz diplomatesch seet, Mee jo, dee Projet de loi, dat ass eng Volontéit vun der Regierung, déi an eng richteg Richtung géif goen an esou weider. Dat sinn 49. Säiten kann een net alles virliesen, mee do ginn ganz vill Saachen op eng ganz aner Aart a Weis analyséiert an deem Avis och do. Ech mengen, et hätt ee missen vill méi op d'Avisen justement lauschteren vun de Leit vum Terrain, wéi dat zum Beispill Wann et ëm Finanzgesetzer geet, da gëtt gelauschtert op de Finanzmilieu, wann et ëm Demandeurs d'asile geet, dann op eemol gëtt net esou richteg op déi Leit gelauschtert, déi wierklech eppes domadder ze dinn hunn. Ech soen Iech Merci.